Han, hihi, kada dapat kusampaikan kawan nah ya kali tapi aku handak memadahakan wadah bubuhan ikam amun misalnya atau bubuhanmu ni kan baleleleleh ya kali uh, jangan lupa kawan pakai masker lah hihi bang corona tuh bang kada kada salahnya hihi kada salahnya kita bermasker Han ikam misalnya mau warung lih nah bermasker tuh nyaman kada termasukkan debu muntung itu tertawa gelak-gelak pas kemasukan lalat dia nih di muntung atau wanyi Imbah am, nih butuh rakungan bangkak. Tuh bungang. Oke ulah kada usah panjang lebar lagi, aku tahu bubuhan ikam handak hiburan di sana, jadi kita langsung menuju ke videonya, let's go. Tidak punya duit pusing, ada duit beli yang pusing-pusing, the king seledrer, raja gombal. Han. Hiih. Tu kebanyakan di antara kita leh misalnya kada baduit tu nah, bah jar aku ni lalu banar nah ngalu banar kepala jar kada tapi baduit. Tapi pas imbah baduit ikam nukar nang maulah ngalu kepala. Hiih. Tapi kan itu tu hiburan kita kawan aku paham banar lawan bubuhanmu ni nang kehidupannya tu berat bang, kami mabuk bang untuk menghilangkan masalah. Oke aku paham itu tuh. Hiih, kada papa kawan ai berukuan lo nah.

Imut banar urangnya ti kawan. Balu tu apa? Baluang. Mun kada tahu, baluang, balubang. Itu modelnya gemes tuh han. Ih, gemes. Pipinya kan nyaman benar nah kayak ini.

Tapi bujur kawan lah, bagusnya tu kita mabuk cinta haja daripada mabuk nang bubujuran. Jadi mabuk cinta tu ada jua kita tarasai nyaman meskipun sakit hati. Kalo mabuk nang anu han, jadi tabantai wara kaw. Baik ada kawan nang hakun maangkut. Amun pian batakun kenapa ulun wayahini masih mencintai pian, jawabnya cuma satu. Oke. Ulun mencintai pian pakai hati, lain pakai pikiran. Jadi sekecewa apapun ulun, kada suah bepikir untuk melupakan pian. Itu ngarannya goblok. Iih. Han. Misalnya inya kada handak lawan saurang kada usah lagi dikakarasi. Biarakan inya dengan kebahagiaannya. Iih. Pakawanai misalnya kita tu handak mangarasi urang handak lawan kita. Kalu kebahagiaannya tu kada lawan kita. Jadi kita tu harus bisa legowo. Han.

Katuju banar kalu bubuhanmu leh. Hih kita ulangi nah aku gin katuju. Kalau cintanya Korea tuh seperti ini, tapi kalau cintanya Indonesia tuh seperti ini. Hah, Korea nang kaya ini kan? Hiih, ada kawanku nang kaya ini inya kada ngerti. Kaya ini nah jaku pintar ai, kada nang kaya ini. Nang kaya ini napa maksudmu? Hiih kalu cintanya Indonesia nah. Hiih tu dasar fakta kam. Wahini kakanakan uma halus-halus sudah bisa nah. Sudah ngerti lagi wahini. Hiih moral kadada lagi kakanakan wahini kanapa gerang bubuhan tahu di nyaman aja nah. Kaya ini pang gawian ulun manurih nah. Pian pang bisa kah manurih? Menorehkan luka di hati. Ku kira menoreh napa kah. Inya bibinian aur nang menorehkan apa ngarannya tu luka di hati aja kada usah. Baik kita menoreh getah ya kalo. Nyata jadi duit. Ah, napa jar? Ulangi pang. Ooh hai. Han, tutu tu gawian hungang tu ngarannya. Hihih. Coba emosi tu ditahan kaitu nah. Iti HP mu rusak nih, nukar pulang kauk. Pina misalnya nukar pulang nah hanyar hampas lah pulang kada papa. Yang bilang gua jelek anjing loh. Gua bisa ganteng. Nih. Ikam tahu iwak lundu lah kawan. Asli ini anjir kanapa kau nang kaya iwak lundu ha ha mun kada tahu lundu sanggi han next lagi nah mauk aku nang kaya ini. Gue mau nanya deh, kenapa sih cowok itu lebih tertarik sama penampilan fisik? Lo ngobrol sama gembel yang bajunya compang-camping badannya bau mau nggak? Gue tanya mau nggak?

Bibinian banyak nang kada kakaruan jua bapandir gam iih. Padas mata aku nah hah. Oke sabar kp sabar.

Hah. Habis aku malihat ya ti. Aku tu sebenarnya kawan ai menghindari banar dah malihat ti pidio-pidio nang cringe parah kaini nih. Supaya muntungku nih kada menyambati urang. Tapi bubuhanmu memancing tarus. Kenapa gerang. Kahu jua kenapa baju-baju kena. Aduh.

Warna habang anu kan, habang tuha kaitu nah. Mungkin warna cawatnya habang tuha jua kan. Di dalamnya hirang kan, kada tahu jua kita.

Yuha lah panjang umur ja bu gasan bubuhan mu disana aku kulir nyambati nah. Duit kah kawan duit lah mun banyak duit kakawanan timbul datang pina so akrab. Tapi lebih baik kawan kawan ai ya kalo daripada duit karna bujur ai duit tu maulah kawan tu datang cuman datangnya karna duit itu nah. Duit kada salawasan ada lawan manusia tuh. Duit tuh konsepnya padatang dan pergi inya. Nah, tapi kalau kawan, selama kita baik haja lawan inya, inya tatap bakawan haja lawan kita, kacuali kawannya bangsat. Hehe. Han. Iya kalo. Dan kawan itu pa kawa jadi apa ngarannya tuh, jadi jalur duit kita. Karena kan bisa jua dari kawan dapat info gawian misalnya, han, kawan yang berpaedah tu tu ngarannya, jangan bakawan membawai mabuk aja saban malam, han, kada usah lagi kawan ni nang kaya itu, kada membari manfaat membari mudarat ngarannya. Kagak jago sih, cuma ngelawan sekarang ini ya. Nini nini yang apa ngarannya nih karudung.

Malu gue. Kada cuman ikam nang malu lah. Sabanuaan malu malihat tingkah lakumu. kada kada bagaya ja kawan lah. Heeh bagus bagus bagus. Heeh aku kada handak nyambati kau. Pokoknya top lah. Sehat tarus gasan ikam lah. Heeh panjang umur murah rejeki jua. Jangan lagi beulah video nang kaya itu tuh. Tadi ada nang mangumentari video Acel, jer ada sarana bededandan nang sahimat-himat Acel ai ja, bebaju nang kakaya apakah ja kisahnya, nang kakaya itu pang muha ja. Nah lah Acel maudahakan lah, Acel tu bila bebaju nang tabagus sadikit tu artinya iklan to. iklan baju diberi orang baju amun acel ni ya ibarat menukar baju tu lambat lah menukar baju jangan menukar beres han jadi umpama acel indah nanti aksi itu lah itu artinya berian orang to baju tu diiklanakan han jadi jangan yang sambat nang mak jah kakak itu pang muha jila biar berdandan muhan kakak ini pang hidung kata payu mitak mah kakak ini pang nak cuma manampayakan baju han. Iya iya aku paham pang maksudnya acil ni kan. Aluh kudak. Inya cilai dasarnya nitizen banua gaiten ni. Memang kadada ahlak bila komen komen tu. Di channel ulun gin rancak bubuhannya komen kada kakaruan kada jua. Jadi tu kada usah tapi ditanggapi cilai. Ya kita paham paham lah lawan bubuhan netizen banjar ngini. Muntungnya bini kada ba apik kaitu.

Ini yang ikam buat ikam tunggu-tunggu kalau leh. Hehe, mati Belanda bujuran nih asli kan. Lamah sahwat kawan asli. Ih pas nang aja. Hmm. Mun aku mungkin kada kada napsu ikam lah inya haja nah ai hadang nah nah nah nah itu nang kita cari iya kalo han katuju amang kaya ini ni oh shit. Siap siap. Galambungan napa tadi yo? Iih, aduhai. Iih, hai. Kita ulang kah? Kada usah gin lah. Hiih bubuhan muaja kalo handak maulang ulang ha situ. Musik asik asik net. Masih mau deketi roh gua ba. Baru tahu kan selain Nunu siapa. Geleng geleng. Musik asik asik net. Siap siap siap. Mmm saingan pian nah heeh kada nang kawanya malawan kawan ai kalu bibini kan hudah baju kaosnya tu bejaret heeh selesai kita mmm. Oke kawan ai jika sudah nonton dan berjuang kada pengisana terhibur dan yes kawan ai kada pernah kusampaikan lagi kuharap bubuhan ikam disana nonton sampai habis jua lah heeh karena adsense ku supaya what the fuck kaitu nah heeh kada lupa aku kawan ai untuk mendoakan bubuhan ikam mudahan sehat tarus panjang umur murah rejeki jua sakaluargaan.